اور اہلیان جویا دی تاریخ پہلا مشاعرہ ہے میرا خیال ہے جڑی سرزمین تے اج منعقد کیتا گیا اور اس دے وچ زیادہ تر کاوشاں عطا شیخ صاحب تھے انہاں دے نال انہاں دی سنگت اتنی شدید گرمی دے وچ اتنا سامعین دا اکٹھ سارے درمیان اس ٹائم نامور معتبر قداور شعرا موجود ہے اسا تو کچھ ہی کو نہیں سچی گال ہے بھائی انہاں لوکاں دے درمیان بہ کے انہاں لوکاں دیا صحبتاں چ رہ کے انہیں بس دو چار جے لفظ لکھنڑ دی کوشش کریندے رہندے ہیں اور عطا شیخ صاحب کوں وی مبارک باد ڈیساں کہ انہاں جیڑھی یہ تقریب منعقد کیتی ہے انتہائی شاندار ہے یادگار ہے یہ روایت چلنی چاہی دی ہے اہل جوئیہ دے وچ اگر یہ تقریب منعقد تھی گئی ہے تاں آن والے وقت وچ ولا ہی تھے ایک مشاعرہ تھی سکدا ہے لیکن سامعین تو گزارش ہے اسا مقامی ہیں بے شک سا کو تسا داد نہ ڈیو

غزل قلب بس ہے او آدھا ہا محبت تا جفا دے وانگ ہوندی ہے ایک مکالماتی خیال ہے شعراء دی توجہ حاصل کرے سا او آدھا ہا محبت تا جفا دے وانگ ہوندی ہے میں آدھا ہم محبت خود خدا دے وانگ ہوندی ہے او آدھا ہا محبت تاں جفا دے وانگ ہوندی ہے میں آدھا ہم محبت خود خدا دے وانگ ہوندی ہے اور او آدھا ہا محبت بھا دا شولا ہے انگارا ہے او آدھا ہا محبت بھا دا شعلہ ہے انگارہ ہے میں آہدا ہم میں شبنم دی ردا دے وانگ ہوندی ہے اور او آہدا ہا محبت وچ تاں سب کچھ جائز ہوندا ہے نوجوان دوستاں دی نظر شعر کہ او آہدا ہا محبت وچ تاں سب کچھ جائز ہوندا ہے۔ میں آدھا ہم اے پاکیزہ کبادے وانگ ہوندی ہے اور او آدھا ہا محبت ہاڑ دی دھپ ہے سڑیندی ہے جلیندی ہے او آدھا ہا محبت ہاڑ دی دھپ ہے سڑیندی ہے جلیندی ہے میں آدھا ہم اے ساون دی ہوا دے وانگ ہوندی ہے اور او آدھا ہا محبت بد دعا ہے لیلا مجنون دی وعدہ ہا محبت بد دعا ہے لیلا مجنو دی میں آدھا ہم جو اے ماں دی دعا دے وانگ ہوندی ہے وعدہ ہا محبت بد دعا ہے لیلا مجنو دی میں آہدا ہم جو اے ماء دی دعا دے وانگ ہوندی ہے۔ اور او آہدا ہا۔ محبت دنیا داری ہے ݙکھاوا ہے۔ او آہدا ہا محبت دنیا داری ہے ݙکھاوا ہے۔ میں آہدا ہم اے غازی دی وفا دے وانگ ہوندی ہے۔ اور او آہدا ہا محبت دی کہاݨی انت مردی ہے۔ او آہدا ہا محبت دی کہاݨی انت مردی ہے میں آہدا ہم اے مر کے وی بقا دے وانگ ہوندی ہے اور اوندیاں گالھیں کوں میں شہباز اج سوچے تاں ول سمجھے اوندیاں گالھیں کوں میں شہباز اج سوچے تاں ول سمجھے محبت واقعی لمبی سزا دے وانگ ہوندی ہے۔